Күндү доҕоттор, бу биһиэхэ саха дьонугар сайын диэн биллэн турар биһиги дьылы туораабыт, айыыларбытыгар хайыһар, күммүт ууһуур, санаабыт эмиэ көхсүбүт кэҥиир үрдээх дьикти кэм буолар. Онон бу кэмҥэ биллэн турар, биһиги саха буоларбыт өссө күүһүрэр. Биһиги айыылары кытта ситиммит өссө бөҕөргүүр диэн этиэхпин баҕарабын уонна онно сыһыаннаах, бу кэми кытта сыһыаннаах хас да хоһооммун ааҕарбыт көҥүллэҥ. Ийэ тылым иэйиитин иһиллии төрүт дорҕоон төрүүрүн көрө, сис тыаны бүрүнэн сытар үрдүк таас чыпчаалын дабайдым. Илин халлаан сырдаатар сырдаан, күн көмүс күүнүнэн бүрүллэн, сылаас тыын көхсүм уутунан сүүмэх буолан сүүрэлии оонньоото. Харахпын симэбин көтүү, көтүтүү, үрүҥ сылгы көҕүлэ, иннибэр үүнэн эрэр күн уота миэхэ ууммут сылаас таммаҕа. Иннибэр урут көрбөтөх эрээри, бэркэ эрэнэр кэрэкэ кэмим. Кэннибэр көхсүбүн кэҥэтэр үр сылгы кистиирэ, туйах тыаһа. Ийэ сиртэн түһүлгэ суола, халлааҥҥа дабайдар дабайар, кулгаахпар суол эрэ дорҕооно көттөр-көтүөн иһиэҕиҥ иһиллэр. Көрүөхтээхпин көрдүм, быһыыта, харахпын астым. Күн оройо ийэ сирбэр Ыллык суол аайы саҥа хайысха, саҥа аллайдым, диэн биһиэхэ, биллэн турар, халлаан һылыйда эрэ, бастакы күөх от быкта эрэ, биһиги маҥнайгы күүтүүлээх оппут ньургуһун от быгаатын кытта не санаабар һаха киһитэ бу ыһыаҕын кэтэспитинээн, онтон урукку өттүн санаатахпытына ыһыаҕын тэриммитинэн барар буоллаҕа онон ыһыах кэмэ бэйэтэ эмиэ бу айылҕаҕа түһэрэр оһуордаах мандардаах курдук диэн туран бу ыһыах кэлиитэ диэн хоһоону ааҕарбын көҥүллээм күөх солко саҥалыы суугунуур тыы ойуур сиигинэн бүрүллэр хочо халадаай бай барыланар мыраан хаһыатчыга оһуорданар. Үрүҥ көмүс сүүрүктэр илин кэбиһэр утаҕа буолан, кылыгыр-кылыгыр тыастара кэҕэлиин тэҥҥэ кыттыста. Үрүҥ күн бастыҥы халлаан күлүм чаҕыла буолан, айыылары кытта ситиммит айылгытын санатта. Орто дойдуга ыһыах күнэ барыны симии сатыылыыр, дьол чороонун үрдүн охторо ыраах этиҥ этэрэ иһиллэр. Уонна оттон сайын кэлиите бу быйылгынан даҕаны охсоон тугуп сайынан даҕаны хорох дьыл эмискэ кэлэн хаалбыт курдук буолааччы. Ол биллэн турар ханнык эрэ ураты көстүүнү кытта, сырыыны кытта, ханнык эрэ чопчу хороҕор киһини кытта ситимнээх буолар. Сайыҥҥы иэйиилиэн хоһоон. Сайын сылааһын эн аҕаллыҥ, сайаҕастай истиҥ мичээргинэн, үөрбүт хараҕыҥ сырдыгынан, кэрэ кэпсээннээх эйгэҕинэн, ханнык да халлаан бүгүн халҕаһ былытын киэр кыйдыыр, арҕаа архааны аһаран биэрэр, күн эргиирин үрдэттэр үрдэтэр. Ийэ сир иҥиэттэ иэтэр, куулатыгар кэҕэ этэр, хонууга күөрэгэй дьырылыыр, хара сир күөҕүнэн дыргыйар. Бүгүн эн эрэ кэлбит күҥҥэр сир халлаан үөрүүтүн түстүүр, халлаантан сайын илгэтэ сатыылыыр ийэ сир оһуор бастыҥын анньынар. Бу кэмҥэ ити эппитим курдук биһиги айыыларга чугаһаан туохха эмэ итэҕэйэр, эрэнэр, таптыыр эйгэбитигэр тардыһарбыт ордук күүһүрэр курдук уонна бу кэмҥэ биһиги итэҕэлбит туһунан санааны ылыаххайыҥ таҥаратын көрдүүр саха омук талар таайар татаар тылын бэтилиэстээх сыарҕатыгар соһон уус тылын төлкөтүн түөрэҥнэтэр, киэҥ халлааҥҥа сүппүт ытык суолун сулус уотунан ааҕан билэн, сир сиигинэн ситэн сонордоон, үтүө үгэс үөскэтэн кээспиттэр. Аныгы да саха хаана тардан, таастааҕар маһын ордорор уол оҕун, кыыс кыптыайын тутан, саха омук таҥаратын көрдүүр. Биллэн турар, инник кэмнэргэ киһи бу үрүҥ түүннэри көрөн туран бу ыһыах ой-дуор аанын хайа баҕарар алааска, ханнык баҕарар сиргэ истээн, кэҕиһээҥҥытын истээн, дьылы-чахчы туораабыт бары битин билгэтин барытын этинэн-хаанынан билбит кэмигэр дьол туһунан саныыр, дьол туһун толкуйдуур уонна ол санаат бэйэтин бу күннээҕи түбүгүн тула эргитэр. Дьол туһа. Кэтэспэт буолуҥ диэччилэр. Дьол хаһан тиийэн кэлэрин, кини киһи суолун батыспат, хараҕын далыгар киирбэт. Арай, соһуччу тосхойон, үрүҥ күҥҥүн үрдэтэ үүнүүтэ өйдөөр дуу кини күндүтүн, судургу эрээри сэдэх бэйэтин. Этэллэр дии дьол сороҕор, биирдэ да көһүннэр эйиигин үйэҥ устата көҥүл кынаттыыр, сүрэххин эрдээх санаалыыр. Дьол билбин дьолуҥҥа кэпсиир, эн дьолуҥ аттыгар баарын ону билэбин диэччи элбэҕин өйдөөн көрөөччү аҕыйаҕын. Оннуттан биһиги бу хоту дьон биир хаамай саймы туратыта биллэн турар бу бэс ыйыгар, хаамай тунах кэмигэр үрүҥ түүннэр биһиги киирбэт күннээх чахчы дойдуга олорорбутун, олоҥхо дойдутугар олорорбутун билигин кэтэр биир ураты көстүүбүт үрүҥ түүн буолар. Үрүҥ түүнү таптыыр дьон ахтыспыт куттара айбыттар, тула тыллар таптал ыһыаҕын бүппэтин диэбит курдуктар. Ханнык да хадаар хараҥа үрүҥ түүнү быһа сүүрбэт, хайа да дьулаан-чыгдаан күн сиригэр өтөн киирбэт. Эн эмиэ үрүҥ түн үүнэрин биирдэмэ ахтан ылаҕын, ол аата таптал диэн тугун бэйэҥ да бэркэ билэҕин